An adagi, cit i uru cam. An mere ka ngat openya wek wun wucato ngom, awaco bene tityen bot jo ma an atye ka cito botgi ni, an abuto bene kany ka gin ngat mo myero timo kong pi lok ma awaco ni, ya pingo akwero cen ni wutim koma.

Jo ma ginywalo cere-ni, watawone bene omyero pe ongol kinwa, gugak kun. Pe jo mukene tye i kingi kun lulur. Weko atir nong giwaci atimmi pe me tua gin gicam cere-ni, pien ni gin gipyelo cere coron pe ginywal. Awaco ki cwecwiny ni onongo myero ka walok Kacel an en alok nongo myero aluny bongo abed munero wek kinge ni alok ma cwinye cwer. Gang kwan ma kiketo ni nongo myero latin ma an anywalo ni ocit gang kwan. Latin ocit kwan gi kunu nongo nongo cene ki kany. Pe tye ka mo mapat myero cito nong. Pire wan En ma wan oloko i rwom kwanpwa dong peke nok pe wakwano, ci omyero wek dong ojing nyo omyero itut i ngom eno ni iter latin i gang kwan nongo inongo cene ki kany. Gin ma dong cweyo cwinya loyo ducu obweri. Obedo latin kany kwo anga ma okelo bedo kany? Wa en atin tuk pwony. Lutino gukulu bedo lutino to i kome ni. Pe lucok dano anga gikany ma lalo. Gin ci pud tye ka gin lutino yu gucito yu. Kono en can man bedo latin yu kono lakir ocek kunu. Pe gunyen wiwa. Ocako timo lok an apa lok ki lur mo ngom bi gak i cingwa. Pe tye lworo mo iye. Ka ngat alwor oa kom irgi kirwa ka ocito kuro ocito ka konye ka ocito kwede pe odwogi. Pe wek itye lokke ka lulwongo ka coc kany ni obin ka lok angom. Jo mukene ngunyo. Jo mukene ngunyo. Inguny pingo? Wan wati kany-nyi nongo pe pwonye lacen bwano in keken ko. Wadwor ata. Kombeddi ki bedo bwani gang. ka lok otum wacito i komgi dok ka ngom two dul cingwa wacako deyo kenwa kenwa in won loko ka ngom in ibino kono neno myero nga ma loki weko dul cing buk i komi doko ka ma agiye gin ma tye agi pa luda karego abino pe nyo yuruka awe an ka giwor awor ko abedo abilo lutino twani o awe an abuto gang awaco latin Latin wara wacit ka nomo kaca. Anongo litye ka poko cene. En paca mali-ni. En odura ni bedo tye i kine. Ni an agam mo konya. Awe i kine ngo ka kongo ki latir. Agamo kongo atio ni an moni ini alip pyero abic in dong icito ci konyo yo. An awe icer i ngo? Anga ma lunyomo kanyi ma dong wabedo iye piny wateri kwon dong lamiye pwoc me teri pare. An adagi, cit i wunu cam. An mere ka ngat openya wek wun wucato ngom, awaco bene titier bot jo ma an atye ka cito botgi ni, an abuto bene kany ka gin ngat mo myero timo kong pi lok ma awaco ni ya pingo akwero acel ni wutim koma ko. En obedo waya, in latin pa acele, in kodi idonyo kany ni awe an ma pe okunya nyol kany itye atye kany-nyi. Ka ma an anyol ikwara mujer. Latin tye, weko pe wabin ka pur kany pi en pe romo ryema, pien angeyo ni an lapit. Ka ka ma an anywal iye to raja raja, nongo pe acito ka mo, abedo kany. Ci gin ma tye, an aloko dogwa botwu, wun mege, wajiwu cwinywa, wan aye kwotte botwa. Laco acel mo opong pong ka lok pere, lweny tye i gang kany, kulu lweny lweny i gang kany, cwer obingo, in ma itito atita bote ni in mo won ot ma nini peke, gin mo otime kany kuman kuman kumane, nongo in aye lagwok gang, laco in ma ipeke, in aye won gang, latin ma nyole ni bwote in kenyo, ka onywalo latin obwote in ki latin ikwanyo mukene. Safari. Cukwe, cukwe, cukwe, cukwe. In nongo meri ki kany nongo latin. He, he, i kori. Obwot mere dong kenyo. Ci gin ma wea wadyeo iye kong ni pi lutino. En gin mo to iye pi ngam bene. Pi lutino wani. Latin ma ti pye latin na moni. Omyero bene okat woko. Pi ni Lubanga wea wanywal wapod lobo. En lobo na ene. Ci dong ka wanywal ka keto lutino pe lutino me bedo wiya pe time ojo ni cwinya timo yom kadi bed ni pud peya watyeko lok wawaco ni camalni obin kany pe wawaco eni keken tyen lok mo keken teko wagure wamito camalni ya camalni woto kwe ngo ma timo camalni wodini kono wodi obedo pud tidi do. Ka camal dong otye atir kono tye got dong woto ko wonene obino iwa. Ka pe wawaco ni oyat dwan cim maleng adada, smartphone onyo cim madongo luwai dong pe kany. Cim madongo man ma bene ka iketo ma marre tye Australia ka ineno mito lok kwede acito ka ma smart tye iye an aneno en, en neno an. Atye ka lok ada atye ka timo ngo? Camal onongo waneno. Kwero kwota kwota kun timone ni nongo aneno ka mali ci gin matye ka cwero cwinya loyo gin ma cwero cwinya loyo dong dyang ni ama olak i kacere ni atye i ot mo nongo malo kaca mo i kabidi kal ci aa ki kany ki i kar cayi kany acito kaca anongo dong joni coro dee tye i dyek abir an dong apenyo wa iya Dyang aye tye acama ka pe wun tye ka timo ngo? Gin abiro gucur gitye i te yat ka mato kor guwilo gi kanye? An na acako dongo duru dano murii gua ki gang ki dano muno gubiro kare ka biya joni gitino neka lamwaka ci joni orii gunongo an atye ka dongo duru gin gitye ka bako dogi ni an pe dong adongo duru atim kica Gin ka idong iduro kumeno, gin a ki kany gicito i fam kunnu bot lanyuto tela-ni, kun iye daktar-ni gici waco kunnu ni ngat moni otingo panga i komgi. Luringi lubino buti gang kany ka ma in itye iye-ni, giwaco ni in pingo ibworo ngati? Ci en daktar-ni waci, Ocako nining? Kun nongo gin gibworo gin ango? Gibino mere ka mato koo. Jo guketo ot kame giculo mon gikanye. Mon pa jo twa eni-ni giketo ot-o kany madwong ata. Kweyo wunu wigi ci wan cwinywa ocwe. Gin ma gin gutimo-ni walego Lubanga keken. En aye onenwa kit ma wan watye kwede. Atamo ni an apwoyo pe aloko madwong, ento nongo myero alok makato kany, pieni gin mutimme kany dwong. Atamo ni apwoyo.